ynghyd â thywysydd bathodyn glas i Gymru. Dwi'n ffodus iawn o gael byw a gweithio ar Ynys Môn, a dwi wrth y modd yn croesawu ymwelwyr o bob cwr o'r byd yma i'r Ynys. Mae gen i fusnes tai gwyliau ac yn mwynhau cynnig cyngor ar y mannau godidog ac unigryw i'w ymweld â hwy. boed yn draethau, mannau diwydiannol neu ddiwylliannol yr ynys, a lle i fynd i brofi blas o Gymreictod unigryw Ynys Môn. Does dim syndod fod ymwelwyr yn dychwelyd blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae'n fraint cael cyflwyno'r cynllun Llys Gennad sy'n cynnig cyrsiau ar-lein ac wedi ei datblygu yn benodol ar gyfer gwella profiad lleol o'r ardal. Mae'r cynllun yma wedi ei ariannu drwy gyllid UK CRF, drwy Gyngor Sir Ynys Môn ac yn rhan o brosiect mwy sydd hefyd wedi ymgymryd efo gwaith o hyfforddi tywyswyr lleol i groesawu teithwyr mordeithio yng Nghaergybi. Mae amrywiaeth o fodiwlau wedi cael eu datblygu ar gyfer y rhaglen a bydd pwyslais ar asedau twristiaeth Ynys Môn ynddynt. Mae rhain wedi cael eu plethu gyda gelfennau eraill o fywyd ar yr ynys, ein hiaith a'n diwylliant, ein llesiant, ein diwydiant a'n dyfodol. Mae tair rhan i'r rhaglen gyda gwobrau efydd, arian ac air a fydd yn eich arwain ar daith drwy leoliadau fel ein trefi, yr arfordir, hanes yr ynys, ein hiaith a'n diwylliant ac agweddau fel dylanwadau cerddorol, perfformio ac ati. Wrth gwrs, yng nghlym i hyn i gyd, mae'r economi'r ymwelwyr sydd yn allweddol i economi'r ynys, ac rydym yn croesawu miloedd o ymwelwyr yn flynyddol yma. Maent yn ymweld â'r arfordir, ein trefi a'n pentrefi. Aros mewn gwestai, meysydd gwersylla, charafania, bwyta yn ein bwytai, siopa yn lleol, ymweld ag atyniadau, defnyddio bysiau, neu ymweld â'r longau mordeithio sydd yn rhywbeth sydd wedi tyfu dros y blynyddoedd a gwelir hwy yn aml ger morglawdd Caergybi. Mae'r sector ymwelwyr yn cyflogi o leiaf 4,000 o bobl ar yr ynys ac effaith economaidd yn cyrraedd dros 300 miliwn tra'n cefnogi siopau, bwytai, cyfanwerthwyr a gwasanaethau amrywiol eraill i drigolion eu mwynhau. Mae ymwelwyr yn cyfrannu tuag at ffyniant ac ansawdd bywyd ar yr ynys, ac mae angen rheoli a datblygu twristiaeth gan fod ganddo fantais gymharol naturiol. Yn ychwanegol, mae twristiaeth yn cefnogi gwasanaethau ac is-adeiledd sydd yn fuddiol i bobl leol, er enghraifft cyswllt cludiant, amrywiaeth o siopau a gwasanaethau, ac adnoddau diwylliannol. Mae'n helpu i ni roi delwedd bositif o'r ynys i'r byd, sydd yn gallu denu buddsoddiadau ac yn gwneud i bobl deimlo'n well am y lle y maent yn byw ynddo. Mae'r rhestr yn ddi-ddiwedd. Mae rhywbeth ar gyfer pawb ar Ynys Môn. Dysgwch fwy am yr ynys a dewch yn llys gened a rhannu'r genadwri. Mwynhewch!